Belren News mafhungo nga rofhiwa tshikovhele
Ḽo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Vhorasaintsi vho tumbula uri philisi ya sildenafil ine ya ḓivhea khwine nga u pfi Viagra i nga thusa u khwinisa tshiimo tsha vhathu vha re na Leif syndrome. Ndi vhulwadze vhu kwamesaho vhana vhu songo ḓoweleaho nahone ha khombo vhu kwamaho vhuluvhi ha misipha. Ngudo yo ganḓiswaho kha dzhene ḽa Cell yo bvisela khagala uri vhalwadze vho sumbedza u vha na misipha yo khwaṱhaho nga murahu ha u shumisa Viagra. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga University of Hospital Dusseldorf. Khuhu i a nyanyuwa musi i tshi farwa nga zwanḓa. Ngudo yo zwi bvisela khagala. Vhorasaintsi u bva Yunivesithi ya Bristol vho wana uri u farwa zwavhuḓi nga vhulenda a zwi thivheli fhedzi nyofho kha khuhu, fhedzi zwi dovha zwa ita uri i vhe na maḓipfele avhuḓi. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha dzhenala ya Animal Welfare. Mapholisa vha ḽa Afrika Tshipembe vha khou ṱoḓulusa mulandu wa zwiwo zwivhili zwa mabulayo zwe zwa itea nga Ḽavhuvhili ḽa ino vhege fhethu ho fhambanaho fhasi ha tshiṱiriki tsha Mopani na Sekhukhune. Tshiwo tsha u thoma tsho itea muvhunduni wa Wisani fhasi ha tshiṱitshi tsha mpholisa tsha Ritavi, he mufumakadzi wa miṅwaha ya fu iṋa malo a thuntshiwa nga munna wawe wa miṅwaha ya fuṱhanu raru nga murahu ha musi hu tshi vuwa khanedzano muḓini wavho hu khou pfi mapholisa vho tou luṅwa nḓevhe nga luṱingo u bva sibadela nga ha tshiwo itsho. Mapholisa vho fhedza vho tevhela vhuṱala vha fhedza vha tshi khou mu fara uyo muhumbulelwa. Hu pfi u ḓo ḓivhonadza phanḓa ha Khothe ya Madzhisiṱiraṱa wa Giyani hu si kale malugana na mulandu wa ndingedzo dza u vhulaha. Tshigidi tshe tsha shumiswa u thuntsha uyo mufumakadzi tshi pfi a tshi athu wanala. Zwi tshee zwo ralo, kha tshiṅwe tshiwo ho vhigwa u pfi ngei Gamaila muvhunduni wa Sekgolo tshiṱirikini tsha Sekhukhune ho vhulawa munna wa miṅwaha ya fuṱhanu musi o ya hayani ya mufumakadzi wawe musi hu tshi vuwa dzi khakhathi vhukati ha vha muṱa wa uyo mufumakadzi na uyo munna, uyo munna o mbo ḓi ṱhavhiwa nga khotsi ya mufumakadzi wawe vha miṅwaha ya fusumbe a fhedza a tshi khou lovha. Muambeli wa mapholisa Colonel Malisela Ḽidwaba vha na zwinzhi. The victims are receiving medical attention for their injuries at the local hospital. Three counts of attempted murder as well as a case of murder are under investigation.

to seek assistance from professionals like social workers, psychologists, and traditional authorities.
a khou guma ngo rali muthetshelesi a re na vhaṅwe mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu vha nga ri founela kha 083 861 2263 maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelana o tshifhingani tshi ḓaho ndaa